I ngā rā o mua o te taenga o te mihinari, kei konei te Wairua Tapu a e karekare ana ki runga i tēnei whenua.
Ko te kauhanga nui, ko te ao wairua. Ko te kauhanga nui, ko te whakanui i tēnei mea Te wairua, to te hāhi he wairua tapu. Kia kotahi mai, kia hae pū mai ko te oranga tonutanga a te tamaiti.
He haerenga uaua tēnei, engari ka taea te hāhi mihinari ki te. Āta kōrero, āta whakarongo, āta whakatika ēnei mea.
Waihotia te hāhi hei kōrero i ōna nei kōrero, engari kaua koutou e wareware ki tō koutou nei taha anō ki te tiaki tangata.
He aha tēnei mea te whakapono Māori nei? Tāku e whāia ana. Ko te whakaū o te mahi tahi, o te piri mai o ngā whānau, o ngā kaiako me te tauira ki te mahi tahi. He whakatōpū hei ētahi tirohanga huhua kia whai hua ai tātou katoa. Ko Te Hira Paenga tōku ingoa, nō Ngāpuhi. a Ngāti Porou, Ngāti Kahungunu, Waikato, a ōku mātua. Heoi anō ahau e pakeke mai konei ki Hoani Waititi. Ko ahau te reanga tuarua e tipu mai konei i te kōhanga reo i ngā tau o te 80, te kura tuatahi i ngā tau o te 90. Ka mutu au i konei i te wharekura i te tau 2000. ā, kuhu atu ki roto ā te rōpu manutaki. Te Whānau Manawatū hei kōrero ki ngā whakaatu Māori o Aotearoa. Te Whare Tū Taua o Aotearoa

Ki te taha o tōku māmā i roto o Ngāpuhi, e ono whakatipuranga te here ki te Hāhi Mihinare, ko tōku koroua, ko Wiremu Keretene, te tuatahi o Ngāti Hine, i te whai ki te aru i ngā mahi o te Hāhi. Ko tōku tīpuna ake, ia Te Hira Paenga te tuatahi, tētahi tino māngai te iwi o Ngāti Porou me tōna kaha ki te ruku ki ngā kaupapa hāhi. Nā reira, mōku ake, te taha ki tōku pāpā, te taha ki tōku māmā, e kore tā te karo, kore tā te pēhea.
He hōnore, he korore ki te Atua, mau ngā rongo ki te whenua, he whakaaro pai ki ngā tangata katoa. Ko wai ahau, i whānau mai ahau i. Kei te Waikato, ā, i tipu ake ahau kei te raki pae whenua, ā, ko Mark Barnard tōku ingoa. Ka tono atu tētahi tangata ki ahau, Haramai ki tēnei whare wānanga o te Hāhi hei tautoko i ngā akonga o te Hāhi. Ka haere ahau ki te whare wānanga o Hoanetapu. St John's Theological College hei kaiako kei reira. Ki ōku nei whakaaro, kei konei te wairua tapu e karekare ana ki runga i tēnei whenua. Ka tae mai ngā mihinari, engari kei konei kē te wairua tapu e mahi ana. Ki roto i te ngākau o ngā tangata, ka puta mai ngā kākano i te o te rongopai i roto i te ngākau o ngā tangata. Kei konei kē te wairua tapu.
Ki ahau nei a ko te kauhanga nui ko te ao wairua. Ko te kauhanga nui ko te whakanui i tēnei mea te wairua. To te hāhi he wairua tapu. Tō te aho matua i tō te kura, ko te whakanui i te wairua, i te kikokiko, i te hinengaro, kia kotahi mai, kia heipū mai ko te oranga tonutanga a te tamaiti. Nā reira, mōku ake, Ki te aro, ki te wherawhera tātou i ngā tohunga o mua i a Kīngi Pōtatau, Tāwhiao-Māhuta, taka rawa mai ki te hunga pēnei i a Māori Marsden, i a Hōne Kaa, i a Henare Tate, ngā tohunga, ā, me te maha noa atu. I mōhio a taua ohu rā ki te takahi i ngā ao e rua.
Ko Pārengarenga te moana. Ko Te Awa Poka te awa. Ko Waibirirangi te marae. Ko Shona Pink Martin taku ingoa. My grandfather, I think he was a lay reader.

Ki a Ihoa e te ao katoa.
Koira ki au, a, te pai, a, e kite ana i roto i tōku nā hāhi o te hāhi Mihinare e toitū ai o tātou nā hiahia ki te mana motuhake me te tino rangatiratanga, a, mana motuhake a hāhi nei, mana motuhake a whenua nei, mana motuhake a ahurea otirā a mātauranga Māori. Koira ki au, a, tētahi

Mai i te tīmatanga o te taenga mai o ngā mihinare, ka whakamāoritia rātou ngā karakia o te pukapuka karakia o te Hāhi Mihinare. Ko Te Rāwiri te ingoa o tērā pukapuka, ā, ka whakamāoritia te Paipera Tapu.
Ki ahau nei i runga i te whakaiti, mātāmua ko te reo Māori, mātāmua ko ngā tikanga Māori, ngā mātāpono o te Māori e rerekē ana ki tō te Pākehā mātāpono. I raru katoa, kei raro katoa i te tāhuhu o te Hāhi Mihinare, Engari kia taketake ake ki tō te ao Māori titiro, tō te ao Māori whakapono.
Ko tēnei whare karakia he whare karakia tino tawhito. I hanga tēnei whare karakia i ngā rā o mua. I te tau 1857, ka puta mai tēnei whare mai te tino hōtanga o ngā tangata e rua. Ko Tāmati Ngāpora tētahi, ko Rev. Arthur Purchas tētahi atu. Ka puta tēnei whakaaro ki a Tāmati Ngāpora, E hoa! E Arthur! Kei hea tō mātou whare karakia mō tēnei taha o te whenua? Ka whakaae raua me hanga tētahi whare karakia mō tēnei whenua. Ko tēnei tērā whare karakia. Ko Tāmati Ngāpora me ōna whanaunga, me ōna tāngata, ā, nā rātou i hanga. Ko Rev Purchas, ko ia tētahi architect, nō reira ko ia nei i tuhituhi te mahere mō tēnei, mō tēnei whare. Nā raua i hanga tēnei whare karakia.
Ko Tā Paora Reeves, te Pīhopa o Aotearoa, ā, nāna ngā karakia i whakarite ki te whare nei, 1980. Ka rua nā Tā Paora Reeves anō ngā karakia whakatuwhera i tō mātou kura. He mea katakata, nā te mea kei pōhēhē tātou ā, i tino whai wāhi mātou ngā ākonga tauira tuatahi ki ngā karakia tahito. Engari, ko ā mātou karakia, ko nā karakia o te āi mihinare. Ka mutu, kei te mōhio tonu koe, ko au tētahi Minita o te Hāhi, kei konei.

I a mātou e noho ana i te rohe o Tāmaki Makaurau i waenganui tāone, tino mihia a Te Kaha a whakamahia te kaha kōrerotia o te reo me te ū ki ētahi tikanga i ētahi ki ētahi mātāpono tikanga Māori. Te wāhi nei e tauira pai, karekau he wāhi kōrero Māori ngā tau o te waru tekau. Te mīhana Māori karekau he wāhi hui ai te tangata I runga i te mea kua kore he marae. Nā reira, mō te āhua ki ngā whānau, kua roa e noho ana te pokapū o Tāmaki mōku ake, ā, ko ngā, ko te hāhi Mihinare, ā, otirā ngā hāhi, ā, tētahi waka, ā, hei whakaū, hei hāpai, ā,

ki te tiaki mai te taha e pā ana ki te taha tiaki mai pēnei i a rātou mā, pēnei a te, nā mahi a te puea mā, koinei mātou tē uri ki te waiho mai pea i ā rātou tohutohu mō mātou ki te whai atu. Koina, koina tāku nei whakatupuranga.
Ko tāku e whakapono nei, ko tā te mihinare, he mōhio i ngā whakapapa, i ngā mātauranga taketake o tērā iwi, me te tūhono anō ki ngā whakaakoranga a te Karaiti. Ehara i te mea e whakahīhī, engari he mea whakahirahira. Nā reira, he mōhio nō mātou mātua tīpuna, ā, anei tētahi hāhi hei waka, hei waka kawe i ngā kōingo, i ngā wawata, i te reo me ngā manako, kia whai oranga ā tātou tamariki, ā tātou mokopuna.
Tēnā koe tā mātou tupuna whaea tūrā, anei ō uri e haere mai nei ki te hari mai i te aroha. He taonga tuku iho pea tēnā i roto i a Ngai Tātou Te Ao Māori, ā, ahakoa nō whea tātou, ā, ētahi o ō tātou urupā e pā ana ki roto i tō tātou iwi ahakoa nō whea ahakoa ko wai, he tikanga anō kei roto i tēnā iwi, tēnā iwi, tēnā iwi.
Koirā ki a au te kura huna, te mea whakahirahira rawa atu, ahakoa taku whakatau, ā, Ko te reka o te mihinaretanga ko te kōtuitui i te ao Māori. Ki au nei, ka haere koe ki roto o Te Arawa, ka kitea te kōtuituitanga o tēnei mea te mihinaretanga me te ahurea o Te Arawa. Ka haere koe ki roto o Ngāti Porou, ka kite koe i te reka o te mihinaretanga me tona, me te hononga ki te Ngāti Poroutanga me kī. Nā te mea e whakapono ana ahau, he rerekē te Anglican ki te mihinare. Kau e whakaaro ake e tērā whakapono mihinare, whakapono Pākehā. Karekau, kua whakamāoritia e mātou, kua kaikaingia, kua penapenahia, kua whakanikohia e ō nā mātua tīpuna, ā, ko te hāhi mihinare te kai. Ā, arā kē atu

Tikanga Pākehā, tikanga Māori me tikanga o Polynesia, ki a mātou tō mātou rangatiratanga ki roto i te hāhi. Kei a ētahi atu tikanga, kei a rātou te tino rangatiratanga. He whanaungatanga kei waenganui, ahakoa he uaua,

All I know is that when I'm in a Māori environment I feel at home and I might be just realising that now.
He aha tēnei mea te whakapono Māori nei? Tāku e whāia ana, ko te whakaū o te mahi tahi o te piri mai o ngā whānau, o ngā kaiako me te tauira ki te mahi tahi. Ā, ngā iho matua o Te Aho Matua e mea nei, kāre roherohea, kāre wehea te whānau, te tamaiti, Te kura, kāre wehea te tinana, te hinengaro, te whānau, te wairua, engari he tirohanga whānui, kai tua o te kikokiko. Nā reira, mōku ake i au e noho nei, e mau nei i taku pōtae tumuaki, e mau nei i taku pōtae minita, e, kia mana Ā, taurite, kia mauri tau, te tamaiti, te whānau, te kura, kia mahi tahi te hinengaro, te tinana, te wairua, te hapori, kia tutuki te katoa o ngā whāinga. Kaua e aro noa ki te taha wairua, kaua e aro noa ki te taha hinengaro, engari he mahi tahi, he whakatōpū i ētahi tirohanga huhua kia whai hua ai tātou katoa.
Ko Frederick Bennett te Pihopa Māori tuatahi o Aotearoa, ā, i te tau 1938, ko Wiremu Nētana Pānapa te Pihopa Māori tuarua o Aotearoa, Kei te takoto ia kei waho rā. So, really a hundred years before there was a Māori bishop. Kāre ēnei whare nō mātou. Nō reira, kāre mātou i whakaaro, kāre pai ki te haere ki roto i ngā whare nei. Engari i ngā wā o mua, kāre he wāhanga mō mātou ki te haere mai.
Koi wareware pea ngā Minita, koi wareware pea te hunga whakapono, koi wareware pea ngā tamariki me ngā mokopuna i te whakapapa whakahirahira o te Hāhi Mihinare. i runga i te whakaiti. Te hāhi atu i te hāhi Katorika ko rātou te hāhi tuakana o te ao, raire mō mātou konei Aotearoa taketake ko te hāhi Mihinare te hāhi tuakana te hāhi mātāmua. Ahakoa ngā hakihaki, ngā moru whenua raupatu, āe, ā, ehara tērā i ngā Mātāpono e kite ana i te Paipera.
Hoi anō te aroha o te Atua ki te ao, hōmai ana ia tāna Tama Kotahi, kia He kore haerenga e whakaae e ngā uaua hapū tēnei, Tama i te ao, engari ka taea te hāhi mihinari ki te āta kōrero, āta whakarongo, āta whakatika ēnei mea. Kia whakatika ēnei hara, ēnei raru i roto i te haerenga o te hāhi. Engari maha ngā kōrerorero, maha ngā hui e whakatū hei whakatika tēnei. Me aroha, me āta whakarongo, ko te mea tuatoru, te mahi o te pononga. Kāhore te mahi o te rangatira. nā te mea ko tērā te mahi o Ihu Karaiti. Ahakoa ā tātou mahi o ia rā, o ia rā, ngā hononga, ngā wha, ā, ngā mahi tai, ngā tukitukinga i waenganui i te tangata, kei tua ā o te tinana, kei tua o tēnei ao e nōhia ana, e takahia ana e tātou, ko te ao wairua me te wāhi ngaro. Koirā ki au te poutoko manawa e tū mārō ai ngā akoako o ngā whare wānanga me ngā ihoiho o te ao Karaitiana. Nā reira, i ahau e mahi nei i aku mahi, he āki, he wero Ā, i te tangata kia whakaaro pērā, kia kawe e whāiti noa ki te ahurea, kawe e whāiti noa ki tōu ake hiahia, kawe e whāiti noa ki tētahi whakapono, ki tētahi wānanga rānei. Ā, engari, he wherawhera, he whakatuwhera i ō hinengaro, i ō taringa, otirā, tō ngākau, tō wairua, ā, ki ngā ako, ki ngā akoako huhua o te wānanga.
Kotahi noa iho te Atua mo tatou katoa ahakoa he aha o tatou hahi e whakapono nei e. Waihotia te wahi na, waihotia te hahi ki te hahi, a kaua e koutou e whakaaro ma te hahi ano koutou he korero, waihotia te hahi hei korero i ona nei korero, a engari kaua e koutou e wareware ki to koutou nei taha ano ki te tiaki tangata.
te manaakitanga, te whanaungatanga, te kotahitanga a ngā tangatanga katoa o te ao Māori me te ao Karaitiana, nē? Ehara i te mea he mea hou, engari kua pōhēhē tātou kei te kōrou i te ahurea Māori. Heoi anō, kaua e whakapouaka mō te whakapouaka noa i te mātāpono, ā, kia whakaiti, kia whakaheke rānei te mana o ētahi atu hāhi, o ētahi atu whakapono. Nā te mea, atu i te kikokiko, atu i te tinana, kei te ao wairua, karekau he whakapono, kotahi tonu te Atua, kotahi tonu ngā ihi, ngā wehi, ngā mana. Te toka kei rangi rau o te io Hihiā o te. Kei te hurihuri te iwi ki te kimi kei whea ngā kaumātua rangatira ki te āwhina atu i a rātou ināianei karekau, ko ngarongaro katoa. Waiho mai nā Kuia Peni i au nei, e heke noho nei e kimi nei he huarahi. I waimaria pea mātou i konā tonu o mātou tūpuna, e āhei ana rātou ki te āwhina mai i a mātou. Ahakoa kei konei nā whare karakia, ahakoa nō whea nā hāhi i roto i nā whare karakia nei.
Ko ngā wero kei mua i au, he pēhea tā rātou takahi i ngā ao e rua kia kaua e takahi, kia kaua e mātāmuri tētehi tā Kia kaua e mātāmua tētahi taha. Engari ko te haere ngātahi e mauri tau ai te tangata, ko reira e tukituki tētahi ki tētahi. Ā, ko mātou mātua tīpuna tonu te tauira, ā, ko te whakanui i te taha wairua. Koe ra ki au, a Te Aoranga Matua, a o te takahi i nga ao e rua.
Ahakoa na piki, ahakoa na heke, mahi ngia te mahi, he painga mo te iwi. Koe na tetahi korero tino nui kei roto i a matou. Moku ano, kare rawa e mutu te korero mahi ngia te mahi. Mahi ngia mai, ahakoa. He iti, he taonga.
Na reira ko taku ki te hunga rangatai e kai taringa mai ana. Kaua koutou e pohehe toku na hahi he Te aha i Mihinare, te aha i Pākehā. Engari, kāre tawhiti atu e i ō mātou nā Pīhopa, ngā rau tau ki muri, ngā tau huhua ki muri, me te mōhio anō he tohunga i whai wāhi mai ki tēnei o ngā hāhi hei whakaarotanga.